Ladwor mutoka, ka baba openyo pira, wacce ni an atye ka bedo bot larema Nancy pi nino mo manok. Watye ka kwan pi pinywa me agikki. Okato ki i motoka ci oloro doggola. Aneno ka en woto dok cung gang pa lareme, ento angeyo ni en pe cito ka kwan. I lok ada, angeyo ni en aye bedo bot laco lareme moni. Peko ma tye i tic eni aye ni dano weng tamo ni in laming. Ah, nyer ladwor mutoka en ngeyo ngo? Angeyo madwong kato kit ma itamo kwede. I kare ma an pud atye latin awobi, onongo tye ot lega pa Italiano i carowa. Gin onongo gitye ki mutoka mo madit macol mabworo calo labwor. Mutoka ca oyomo cwinya twatwal ma abedo ka jale ka tic i kanica-ni pien onongo amito ringo i mutoka enoni. Ladit wi coragi onongo obedo dako muno mo ma kome tidi ma kilwongo ni Mama Maria. En onongo tidi loyo. ento en nongo dwoyo motoka madit-ti, cito kwede i cuk ki bene i porofur madit pa kanica. En obedo ngat ma maro tic. Dano weng caro gubedo ka kok i kome ni en obedo dano ma kite tek tutwal. Ento en omara gwok pien abedo dano ma tiyo labongo ngwero lok. Pi meno, en opwonya kit me dwoyo mutoka ma doko twon coyo i carewa. An bene onongo aryek mada i gang kwan. Pi man i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abicel wiye abongwen, aweko caro acito ka kwan i Makerere Yunivaciti. Atyeko kwanna i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abiro wiye aryo ki gen madit me nongo tic maber. I nge ryem wiyini, ludito madongo gukwanyo biacaragi ci gumiyo tic mabeco-ni bot wadigi kiken. Labongo ginatima.

Ayengo wiya piny malo. Dony! Lworo omaka matek, ento pe ayoko mutaka. Idwoyo maber! en owaco. Nicakke nino eno-ni adoko ladwor mutakane. Adwoyo jo muto, jo ma kigoyogi marac. Apwonnye pe me neno gin mo, pe me winyo gin mo, pe me po gin mo. Abwunyo kun awaco ni, Ber ladit! Apwoye ladit! Ki kare, laditi olokke, ento an adong ladwo mutoka. An dong adwo i laditi pi mwaka ma romo pyeraryo. En tye minista. En pe loko mapol, ento en maro gwoko cawa. En tic kwede yot, ento jo otte tic kwedgi tek. Dakone pe tiyo, ento cawa weng nongo tye ka mine ginatima. Oo, cwale cuk! Oo, cer icigam larema, cwale i dog nam. Ki bote en nongo ni en aye dong Lakricito maber loyo. Ceng cabit ducu en bedo anyim i ot lega kun wero matek, pako Rubanga. Lakwat maro en mada pien ni en miyo cente madwong i ot lega. Ka onongo en kong ngeyo gin ma dako-ni timo ka en pe i ot lega, hum! Dong adwoyo dako-ni i kabedo me mung madwong ka rwatte ki co matino macok rom aroma ki wode. Ca mukene aneno cware ci atamo kit ma en pe byeko kwede gin mo keken. I nge nino adek, adwogo ka gamo nyare ki i gang pa lareme ka ka ma en obedo ka kwano iye. Wange weng oceko ki koko ma omedde ki koko i kare ma atye ka dwoyo mutoka me dok gang. ki koko, en otita ni en eyac dok lworo tye ka make kit ma lunyodone obitero kwede lok eni ni en nyagi ma pe ngeyo laco-ni oyaco. An macalo ladwo mutoka myero dok agwok mung mukene. Aomo yweyo kun wadonyo i peko me giwot i Kampala ma lok me motoka madwong Kelly Kutyeno.